Bonġu għalikom. Ġejt nagħmel ftit twedijiet. Waħda lil kull qaddis biex forsi xi ħadd minnhom jinteressa ruħu jismani. U ġejt hawnhekk għax dal-post hekk magħruf bħala tas-Santi. Biex ngħid id-dritt, mhux magħruf tas-Santi minħabba li kien hawn ħafna devoti li kienu joqogħdu jiġu hawn u jagħmlu wedit bħali ta' eh, magħruf tas-Santi għaliex kien hawn xitla li kienet tikber f'din iż-żona biss eh, u hekk kienet magħrufa tas-Santi. Ara, ħanejnkom. Dan ir-raħal tal-lum huwa magħruf għal bidja tiegħu tul is-sena kollha. U anki fi żmien Kien hawn diversi irziezet li aktarx kienu tal-ordni tal-kavallieri. Tgħiduli kif nafu. Għaliex daw ħallew it-trade mark tagħhom warajhom bl-armi tal-familja tagħhom. Fosthom hemm il-Grammastru Alov Dewinjakur, neputih, Adrian Dewinjakur, li laħaq Grammastru wkoll warajh, avolja ftit nafu bih. Devilena, aw anki Darowan, Dawn kienu jħallu il-merħliet tal-ordni għaliex daw kellhom kemm xaġmiela fidejn ir-raħala u l-bdiewa ta' din iż-żona biex joqogħdu jindukrawhom. U għawek kien post ideali għal-kavallieri fejn setaw jiġu għaw jikkaċċjaw il-tajr u anki l-fnik salvaġġ. Għax il-kavallieri kienu mitla eh, tal-kaċċa, kaċċaturi kbar. Anki ta' tfajliet u nisa eh, kienu kaċċaturi magħrufa, imma jaħallu għamal ġem dik. Aktarx ukoll li kienu orfa ftit imdaqsa hekk li kienet tintuża bħala kappella għal dawn ir-raħala u l-bdiewa tal-inħawi. Inbaħtu fejn ġejna. Ġejna ġewwa raħal tal-imġar. Ħalla raw x'ħajofrilna. U sagra flawt, taru kollha. Nasa baqta kemm ħajr nexxu dal-wedit li għamilt. Laqqas ħaq mort il-mużew nixxi santi, ġitni għolja dal-għodu.

magħruf ħafna minn qassisin l-kbar u l-bassara tal-oraklu fit-tempji. Xi ta' dan huma diversi fdalijiet misjuba f'dawn in-naħat, fosthom tempji, oqbra u anki ġebel megalitiku fost oħrajn. Mal-medda ta' żmien huwa żamm il-karatteristika tiegħu bħala villaġġ ta' paċi u trankwillità, maqtugħ mill-irħula l-oħra dawra mejt. L-isem tal-imġarr iqanqal diversi opinjonijiet dwar il-provenjenza tiegħu. Fit-terminu sempliċi tiegħu, kif nistgħu nifhmu aħna llum, il-kelma mġarr tfisser li xi ħaġa inġarret minn post għal ieħor, aktarx il-merħliet stess li kienu jinġarru f'dawn l-inħawi mir-raħħala sabiex jinqatgħu mill-qalba tal-irħula residenzjali. Jaf jagħti l-każ li l-isem ġie wara li kienu nġarru il-ġebel megalitiku li nsibu hawn fuq sabiex jiffurmaw tempji. Teorija oħra tgħid li imġar hija taħsira tal-kelma maġira li tfisser ġirja. Forsi kienu jagħmlu l-maratoni fi żmien? Hemm min isostni li dan l-isem ġej mill-Għarbi u jfisser kenn, minħabba li qabel diversi vapuri kienu jsibu r-rifuġju tagħhom ġewwa l-qala tal-villaġġ. Oħrajn jgħidu li mġarr hija l-kelma plural ta' maġira li tfisser nixxiegħa. Għaldaqstant, ir-raħal ġie msemmi għal numru ta' nixxiegħat li kien hawn fl-inħawi, speċjalment għat-tisqiq tal-għelieqi u l-bhejjem. L-imġarrin huma nies tal-ħaġar. Aw, teħdux għalikom ta' ma jmurx ikun hemm xi mġarri li bir-rabja jaqbad jkisser stat tat-televiżjoni. E, qed ngħidlek għaliex kif għadna diġà hawnhekk fl-imġar kien hawn fost l-eqqel abitanti f'Malta. u anki nstabu diversi fdalijiet fosthom fil-post magħruf tat-tifel ta' Ġemma, Bin Ġemma, fejn instabu diversi oqbra forma ta' għerien. Din iż-żona magħrufa man-nies tal-lokal bħala Għerien il-Lut. Skont il-fehma ta' wħud hawnhekk kienu joqogħdu kolonja Ludija li Aktarx kienet eremita u tħobb toqgħod 'il bogħod mill-miġemgħa tan-nies. Speċjalment jekk kien hemm xi Maltin li kienu joqogħdu jtambrulhom u jdejqulhom kull ma għandhom li għandhom reliġjon differenti minn tagħhom. Peress li ma nafux kif aħna ngħidu fuq dak u fuq l-ieħor u kontra dak kontra l-ieħor, speċjalment meta nkunu għadna kif irfisna il-barra mill-għadba tal-Knisja u tgħidulix li mhux veru. Skont Fra Girgor de Domenicis, L-għerien iż-żgħar, iċ-ċelel iż-żgħar kienu aktarx postijiet fejn setgħu joqogħdu, jużawhom bħala residenza dawk il-Lhud jew Maltin li riedu jħaddnu din ir-reliġjon Lhudija, filwaqt l-għerien il-kbar, aktar spazjużi, kienu jintużaw bħala l-imqagħdes fejn joqogħdu jitolbu flimkien. Hemm intom tgħiduli inti Maċ li hawnhekk kien hawn l-oqbra? Iva veru, għandkom raġun, imma l-oqbra li nstabu hawnhekk kienu Rumani, mhux tal-Lhud. Għaliex aktarx iċ-ċimiterju Lhudi jinsab ġewwa l-Imtarfa, fejn hemm il-post u l-oqbra magħrufin bħala Kabar el-Lewt. Kamatta tajjeb, hux? U hawnhekk instabu wkoll xi fdalijiet ta' ġarar tal-fuħħar minn żmien il-Feniċi. F'kelma waħda, dawn l-għerien u ċ-ċelel raw diversi nies mill-Feniċi, Rumani u anke Lhud. U mal-entratura tal-bieb tagħhom dejjem kellhom it-tabella Come in, we're open, għax il-kulħadd kienu jaċċettaw. L-istess għadna.

Wieħed minn dawn is-siti huwa magħruf bħala Ta' Ħaġrat, fejn fih insibu żewġ binjiet megalitiċi ħdejn xulxin. Dawn it-tempji instabu f'għalqa fejn dehru bħal ħaġar ħiereġ minn ħodba fin-nofs. Sid l-għalqa stqarr li żmien qabel kien kisser xi biċċiet mill-fdalijiet megalitiċi sabiex jibni dwejra u anki farrak xi fuħħar misjub biex jużah bħala deffun. Iż-żewġ binjiet megalitiċi f'dan is-sit jikkonsistu fil-binja prinċipali, jew it-tempju tal-Punent, mibnija bi tliet absidi f'forma ta' nofs tond, bid-daħla prinċipali tat-tempju li wieħed jasal għaliha permezz ta' taraġ. Dan il-bini jmur lura għall-bidu tal-fażi Ġgantija, magħruf bħala Żmien il-Ħaġar, daqs 3600 sena qabel Kristu. Aktar tard, fi Żmien il-Bronż, fis-snin 3300, u 3000 qabel Kristu fil-fażi ta' Saflini, twaqqgħet binja preċedenti sabiex inbnew erbat ikmamar żgħar b'kurutur bejniethom. Fost il-fdalijiet li nstabu, fosthom ġarar tal-fuħħar, instab ukoll abbozz ta' binja aktarx tempju li seta' ġie mfassal bħala mudell għal xi tempju ġdid. Sit ieħor magħruf huwa dak ta' Skorba li jinsab fiż-żona taż-Żebbiegħ. Minn żminijiet antiki sa jmorru lura għal bidu tas-seklu 20 kienet deret ġebla megalitka ħirġa l barra mill-art ta' għalqa tant li bdiet tissejjaħ il-menhir ta' Skorba. Wara li nstabu fil-viċinanzi xi fdalijiet fuħħari, inħasset il-ħtieġa li jsiru l-iskavi sabiex jaraw hemmx evidenza akbar ta' fdalijiet. Fl-1961 beda tħaffir taħt l-arkeologu David Trump u da maddej għal madwar erba' snin. Instab mhux biss żewġ tempji neolitiċi simili ħafna bħala struttura u perjodu ta' żmien għal dawk ta' ħaġrat, iżda wkoll numru ta' pedamenti ta' għarajjex li aktarx in-nies ta' dak iż-żmien kienu jgħixu fihom. Din is-sejba hija importanti ferm għaliex turi l-ewwel eżistenza ta' raħal sħiħ ġewwa l-gżejjer tagħna u li minnhom wieħed seta' jara r-riżorsi li bihom kienu jgħixu n-nies tal-preistorja, bi ħxejjex varji u numru ta' bhejjem li kienu jrabbu. Iż-żewġ siti,

Għaliex kif għadna hawnhekk tista' ssib il-kwiet u l-paċi kollu tad-dinja. U allura ħafna sinjuri sta bene dak li kienu jixtiequ li jinqataw għalihom mill-kumplament tal-merħla Maltija biex joqogħdu għal-kwiet u l-paċi, mhux hekk? Allura kien hawn u għataw diversi binjiet u torrijiet ferm antiki. Fosthom palazz li jmur lura għal ħafna u ħafna żmien, magħruf bħala Kastell Zammitellu. Hemm min jgħid li dan il-kastell inbena fis-seklu 17, iżda m'għandna xejn dokumentat li jxed dan. Li naf fiżguru li nbena mill-familja Piskopo Manduka Maċedonja Zammit fis-seklu 19, aktarx bħala residenza sajfija eh, eh, villaġġatura sabiex jiġu u jqattaw eh, il-komplement tas sajf il-bot minn nies. Dan imbena fuq il-modell tal-famuż Tower of London tar raġena Ingliża. Dak żmien konna taħt l-Ingliżi, aħna hemm billi nkunu ftit copycat xi kultant xfija, mhux hekk. Marbut ma' dal-kastell għaw leġenda Ferm sabiħa, u jiena naf li kemm jiena u anki intom jogħġbukom ħafna l-leġendu x'vera, mela ħa ngħidilkom, poġġu bil-qiegħda. Mela waħda mit-tfal ta' dil-familja nobli xtaqet li ssir soru. Tgħidu li x'fiha ħażin daqshekk, le le le ma fiha xejn ħażin, anzi affattu. Iżda l-familji nobli eh, kienu jixtiequ jitħaltu ma' familji nobli oħra biex ikomplu jkattru l-ġid tagħhom. Min għandu aktar irid jgħid il-Malti? U dari ma kien hawnx l-opportunitajiet tal-lum eh, biex koppja tiltaqa' flimkien minn wara dar il-ġenituri, jinnaf, eh, jeċċettjaw fuq is-social media jew kellha b'xi video wkoll eh? anzi kienu propju il-ġenituri stess li ħafna drabi kienu jikkombinaw il-koppja flimkien. L-istess ġara f'dan il-każ. Mister it-tfajla għażel ġuvni sabiex it-tfajla tiżżewġu. Kontra r-rida tagħha naturalment. Kollox kien lest għaż-żwieġ. Iżda ftit jim qabel il-detfajla ma staw subom kien u daħlu f'kamrita u ma nax fejn aktar u daru bdew duru postijiet lawdu lin u din it-tfajla baħ sparixxiet. Da mu jfittxuha eh? Jiem sħaħ u ma sabuhiex. U allura qatgħuha li mietet. Mhux hekk? Malajr ħelsu minnha, eh? Kisaħu biered u marru il-knisja fuq il-bejt doqqu l-qampina il-mota tal-mewt. Għadda żmien u missiera waqt li kirriqet ħolom ħolma bit-tifla tiegħu. U ra ċara kristall libsa ta' soru Ma mxa bid-dawl. Nimmaġina li ħa qata' mal-lira. Ruħ kienet, jekk kienet mejta kif qed jgħid. Skontu, it-tifla qaltlu li hi mietet eh, mhux għax eh, jien naf fetlilha minħabba li ma rridx tiżżewweġ marret taqbis biex imkien. Iżda din ħarbet daħlet soru U waqt li kienet qed iddewwi xi nies li weġġgħu bil-gwerra, mardet u mietet. Issa ġisimha ma nafx jekk sabuh xew le, u ma nafx laqqas jekk hux vera jew le li missiera ra dil-ħolma, jaf kienet jikdeb. Ħanajdilkom jien ma tantx naf daħi, alla volja ma nafux.

Bini ieħor importanti fl-imġar insibu diversi varjetà ta' torrijiet li għadhom imwaqqfa minn żmienijiet antiki. Fost dawn insibu diversi torrijiet li bnew il-Grammastri tal-Ordni tal-Kavallier ta' San Ġwann sabiex jipproteġu il-kosta Maltija. Dawn is-serje ta' torrijiet kostali ibnew taħt il-Grammastru Laskaris u aktar tard mis-suċċessur tiegħu il-Grammastru Deredin. Laskaris bena tliet torrijiet distinti ġewwa l-imġarr bi tnejn minnhom għadhom intatti. Dawn it-torrijiet huma it-Torri Tajn Tuffiħa, magħruf ukoll bħala Torri Tajn Mixkuka, fuq id-diżinji tal-perit Taljan Vincenzo Makulani. U t-Torri tal-Lippija, magħruf ukoll bħala Torri tal-Ġnejna, maħdum mill-istess perit fi struttura simili ħafna ta' dak preċedenti. Dan it-torri kien twaqqaf bl-isem ta' Torre del Miġarro, u kellu kappella ddedikata lil Sant'Agata. Iż-żewġ torrijiet ġew mibnija fis-sena 1637. It-torri l-ieħor li nbena mill-istess Gran Mastru Laskaris fl-Imġar huwa magħruf bħala it-Torri ta' Blatmosa jew it-Torri ta' Capra, li hija l-kelma Taljana b'riferenza għall-istess annimal. Inbena fl-istess sena ta' tnejn l-oħra fl-1637, iżda waqa' maż-żmien mingħajr ma reġa' nbena. Skont l-inġinier tal-Ordni Charles de Mondion, dan it-torri kien diġà delapitat, jiġifieri mwaqqal kollox, sal-bidu tas-seklu 18. Kull min jgħaddi mill-Pjazza tal-Imġar ma jistax ma jilmaħx il-knisja imdaqsa b'zuntier enormi quddiemha, iddedikata lill-Avukata tas-Sema, li għall-kontra tal-avukati kollha di missejra l-infern. Santa Marija li ta' warajja ma kinitx l-ewwel parroċċa li kien hawn ġewwa l-Imġarr. Fil-fatt, l-Imġarr bħalma ġralha Malta għaddiet minn ħafna ħakmiet differenti fejn tidħol ġurisdizzjoni ekkleżjastika, fi ftit kliem, taħt min kienet tagħmel parroċċa. U l-ewwel kienet ir-Rabat imbagħad il-Mellieħa, in-Naxxar u saħansitra l-Mosta. Daret dawra Mejt Zugraga, eh! Kif daru l-imġarrin, eh li ddejqhom, baqgħu qatt joqogħdu jduru 'l hawn u 'l hemm, eh, imorru bil-pass, eh, għax tinsewx, qabel ma kellhomx karozzi, kullimkien bil-mixi kienu jmorru. U ngħiduha kif inhi, minn hawn sal-Mosta, eh, hawn ġibda mhux ħażin. U allura x'għamlu? Qabdu u marru għand l-Isqof Paċ u qalulu bl-uġigħ ta' ras u bl-istrapazz tas-saqaj li kellhom, L-Isqof Paċ, Li ngħiduha kif inhi ma tantx kien xi wieħed li jħobb jimxi. Fehem il-problema tagħhom u aċċetta li jwaqqafhom parroċċa. Dan ġara fit-tnax t'Ottubru tal-1898, bl-ewwel kappillan tagħha ikun Dun Ġlormu Ketkuti. Bħala knisja parrokkjali, xtaqu li issir il-knisja ddedikata lil Santa Marija li kienet ilha wieqfa sa mill-1400. Damu jirranġaw la u lem tax kalla bżon maintenance mux ħażin. Sakemm fl-1918 iddeċidew eh, li eh, ma kienx worth it li jkomplu jqanċu fiha. Kien aktar aħjar li waqawa u jibnu oħra ikbar u isbaħ mill-ġdid. U hekk ġara

flimkien mal-Kappillan Cat Cuti, bdew jirsistu sabiex jiġbru fondi għall-bini ta' knisja ġdida ddedikata lill-istess Madonna. Fl-1912 tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida, biex għaxar snin wara waslet il-vara titulari ta' Santa Marija. Ix-xogħol beda miexi bil-mod ħafna. anki minħabba raġunijiet ekonomiċi. Minflok qed kuti li laħaq kanonku tal-Katidral tal-Imdina, Laħaq kappillan Dun Edgar Salomone fl-4 ta' April tal-1931 u minn hawn ix-xogħol ħa qabża ġmielha. Sabiex ikun jista' jsostni l-bini tal-knisja, Dun Edgar Talab lil kull familja tal-imġarr toffri bajda fil-ġimgħa bħala donazzjoni. Il-koppla l-kbira tlestiet ftit qabel il-gwerra fl-1939 biex xogħol kellu jerġa' jieqaf għal darb'oħra. Għalkemm kien fadal xi affarijiet żgħar oħra x'isiru, il-knisja ġiet imbierka minn Monsinjur Ġilormu Ketkuti bħala delegat tal-Arċisqof Dun Mawru fit-13 ta' Awwissu tal-1939. Għalkemm ix-xogħol waqt il-gwerra waqaf, Il-ġbir baqa' għaddej u nġabru madwar 4,000 sterlina oħra biex komplew bil-ħidma fl-1946. Sentejn wara, fit-2 ta' Ottubru tal-1948, il-knisja kienet tlestiet minn kollox u ġiet ikkonsagrata mill-Arċisqof Mikiel Gonzi, bl-ewwel kappillan tal-knisja l-ġdida jkun Dun Orazju Vella li ħa post Dun Edgar. Minn barra il-knisja prinċipali f'Santa Marija, Isibu diversi kappelli oħra mitla tal-imġarrin u tal-madwar. Fost dawn hawn kappella ċkejkna magħrufa bħala tal-Madonna tal-Itra. Taħsbux li l-Madonna kella xi titlu ta' din ix-xorta? Ma kienx postiera, le, le, le, le, le. Mela, kien ċertu wieħed Giovanni Maria Xara li fl-1615 xtaq jibni kappella iddedikata lil Santa Marija u fost it-titli kollha tal-Madonna xtaq li l-kappella jiddedika lil Santa Marija ta' Hodegitrija, dik l-ikona Griega magħrufa tal-Madonna bil-Bambin Ġesù fi ħdanha biex tifhmuni. Din il-Madonna kienet meqjuma ferm fil-belt antika Kattolika ta' Kostantinopli. Qabel ma ġew torok Ottomani u ħadwa taħt idejhom taħt il-kmand ta' Mehmet it-tieni biex imbagħad inbidlet għall-isem tal-belt kif nafu għallum Istanbul. Insomma, minn Ħodegitrija dawwarnija għal Madonna tal-Itrija biex imbagħad waslet għal tal-Itra. Post woman ġabuha. Fuq l-altar tal-ġebel tagħha kien hawn kopja ta' din il-pittura li għajdu kienet mamula mill-qaddis San Luqa. Fuq il-bejt tal-kappella għaw ampina tal-bronz u dima kien hawn ċimiterju żgħir. Insomma, min irid Għadu jista' jiġi sal-lum u jara din il-kappella ħelwa. U jekk kolkom xi diedka jew wieda, ġibuha, iktbuha fuq itra u tu għal-Madonna. Impostawiela. U sa tgħidilkom le, avolja mhix post mumin, mhux hekk? Fost il-ħafna kappelli li hawn ġol-imġar, insibu oħrajn li maż-żmien spiċċaw għal kollox. Fost dawn kien hemm il-knisja ddedikata lil San Pietru li kienet tinsab qrib Bin Ġemma, imwaqqfa f'ġus patronat mill-familja Ferriolo. Skont il-vista pastorali tal-Isqof Molina fl-1678, huwa jgħid li l-kappella kienet ilha mal-mit sena mwaqqa. Fiż-żebbieħ ukoll kien hemm knisja oħra iddedikata lil Santa Marija fis-Sebbaħ, li kien l-isem ta' żebbieħ fi żmien Il-kappella kienet taħt it-tmexxija ta' Vincenzo Cumbo li kien responsabbli miċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru fi ħdana. Iżda minħabba ċkunija tagħha din ġiet magħluqa mill-Isqof Balaguer f'nofs is-seklu 17 u profanata biex ma tibqax titqies bħala post sagru. Kien hemm ukoll knisja li l-Isqof Balaguer profana dik iddedikata lill-Arkanġlu San Mikiel ftit l-isfel mill-għoljiet ta' Binġemma qabel ma titla' lejn ir-Rabat minn Wied Gerżuma. Fiż-żjara tiegħu tal-1636, l-Isqof sab li din il-kappella ma kinitx għadha tintuża u sfat abbandunata. Għalhekk ordna li jibdew jieħdu ħsiebha minnufih. Iżda ma damux wisq sakemm reġa' ntilef l-interess minnha u ħallewha abbandunata għal darb'oħra, bl-Isqof Balaguer li ma kellux għażla oħra ħlief li jagħlaqha b'mod permanenti. Il-kappelli forsi ntilfu, imma l-arja pura u l-għeliq fl-imġarr għadhom le. Avolja ma naħsibx li għandhom wis sabiex naraw dil-dura kollha tinbidel fi blokok tal-konkrit, eh, dik il-moda. Għal min jaf ukoll l-Imġarr huwa magħruf ħafna għal din il-frotta sajfija bnina tal-frawla. U hawnhekk ta' kull sena jagħmlu festa b'ċelebrazzjoni lill-frawli. Iva, Covid permitting, eh? Għaliex dis-sena kellha tinqabeż minħabba fih. Nittamaw li s-sena d-dieħla issir festa frawli ħalli niġi hawn Hu nagħmel ġurnata niekol il-frawli minn fuq stand għal ieħor. U qed insemmi l-frawli qabadni ħafna ġuħ, eh, ħammur nara eh, jekk insib xi bidwi li fadallu forsi xi skutella jew tnej. Avolja għadda żmienu. Ħanħallikom għax qabadni l-ġuħ. Eh, imma qabel ma ninsewx l-istessu tal-okkażjoni, eh? Mir-raħal tal-imġar għar-raħal li jmiss.